Gaza Garage Door and Gate Motor hi mi nghenisela mavandla ya tigaraji hi tlhela hi lunghisa lama nga onhaka hi hoxa na ti-gate motor hi dilivha hinkwako eAfrika-Dzonga ku hakela mi hakela loko hi heta ku endla installation kasi n'wina mi nga eka giyani na malamulele ma pfumeleriwa ku teka hi xikweleti tihlanganisi na hina ku kuma vuxokoxoko hi xitalo eka nomboro ya riqingho 073 803 7339 kumbe eka 068 3379 723 gaza garage door and gate moto hi le ka jiwani swalima ka muchanel chanel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona namuntlha hi na manana agnes baloyi kwala aka chanel leyikulukumba hi kombela mi subscribe aka chanel ya hina mi tlhela mi joyina membership mi ta hatla mi kuma swilo ene ku na leswi swi nga swa n'wina special tanihi timembara munhu a nga gunguli kunene ku Video yi tshama ku za ku ku 24 hours ya ha ri ka timembara ntsena. A join membara a ta kota ku yi access-a ka ha ri na nkarhi. Manana Agnes hi kombela mi xeweta vanhu lava va nga ku hi voneni mi vheta mi va byela ku um hi n'wina mani wa le kwihi. Inkomu na nkhensa Butsoli i na mi xeweta hinkwenu n'wina mi nga ku hi vonile eh. eh na mi xeweta lava vulavulaka i manana agnes baloyi okay. from elias baloyi and mamba queens okay. eh namuntlha hi mi vhakelini eh a hi a hi feteni hi tlhelela kwale masunguleni hi ya sungula kona eh. loko mi ya sungula ra ku sungula ku nghenelela timhaka ta music a ku humeleleni
um loko ni nghenelela timhaka ta music laha ni nga sungula kona ni kahle kahle ni sungule exikolweni hi eighty seven okay. mara loko se ni ta nghena aka music lowu mm. wa xitsonga lowu ni nga ka wona mm. a ku ri nineteen ninety oh. e a ku ri nineteen ninety loko le ka hina leyi ni nga beburiwa ko ka mavalana eh. a ku ndliwa titlaba okay. hi miganga hi miganga okay. se hina laha hi tshama kona ku ri ka n'wafehlana eh. se a mutini wa ka hina mm. mana mina a va rhangela club mm. hi laha papa baloyi loko va yile ka mavalani va kha va pfuna van'wanyana ku endla swa music va twa ku yimbelela eh. ivi va va ku ni lava ku ya twa vanhu lava yimbelela kwala okay. ivi va ta emutini wa ka hina eh. va fika swi va tsakisa leswa swi endliwa hi lava club eh. ivi Ku suka kwalano va vhe va ku, Hi, ni kombela ku n'wina vanhu va tlilabha mi ta le ka hina mi ta ni dyondzisela vanhu va mina ku cina. Ti-Mambazo Queens ta mina a ti swi koti ku cina. Ha swi vhe swi sungule kwalaya, hi vhe hi ya kwale. Loko hi ya, Papa Balwetsolo va vhe va swi vona ku kahle kahle a va ri ku hluphekeni hi munhu wa first party. E se ivi loko va hi kha va hi test-a kwalaya ni valava va kha va ku ni kombela ku. ku ringeta ni le ku laveni ka munhu wa first party se loko va ringeta va kuma ku na swi kota eh. hi ku a ni yimbelela swikolweni eh. eh. lera ra ku mina 35 years mi kha mi endla music wa xitsonga enteyisi ngo 38 loko se hi katsa na lama man'wanyana ma loko ma sungula xikolweni i malembe mo tala swinene ma komba ku ntokoto so siku ra n'wina ra ku nghena studio a mi titwa njhani hey
siku ro sungula loko ni nghena studio a ku ri nineteen ninety mm. hey ni kume loko ni fika vhele ni kume ku va la ku ta recorda number six eh. eh eh plus ni twe ni swilo swin'wani and then lexi xi nga fika xi ni tikela a ku ri ku yima okay hey a ku yimiwa a ku wiwa ene van'wana va khomana hi sululwana ku eh. a ku wuyiwa hi ku a mi fanele mi a swi nga ri swo sweswi hi ngo yimbelela katsongo swi ya mahlweni eh. e leswi ya khale a mi fanele mi yimbelela ndzi mi fika makume nga khohloli a a swi tika a swi tika eh. kama n'wanyana loko mi endlini mi karhele loko mi tlhelela mi ti kuma ku swi rhabekile a swi tika okay so tin'wanyana loko mi kha a ah, ri ka liya ya tatani baloyi Loko mi kha mi tirha na vona ku nga va ku ri na tin'wanyana tinsimu ta ku tiveka mi nga tshuka mi mi nghenelela nghenelela ka tona. Eya ti kona futhi leri ni nga fika ni ri yimbelela a ku ri nineteen ninety one Okay. ro sungula sungula leri ni nga sungula hi rona Eya. a ku ri risimu rin'wana ra ku vananga mi ngo tsandzeka ku ni hlayisa ni ri nexe ni te tani mino se ku suka kwalani se hi ta ka va swiseveseve Eya. yaliya ra ku Nuna wa n'wina Mativika a rhata ngopfu swi nga ha ndleka a ta ta mi teka se hi fambisa sweswiyana va sesimuthavini swiseveseve ku va muteteti ku lo jowe hi ndlela ya liya ya a ni ti landzelela ngopfu eh, nkarhi lowa wa swa swiseveseve eh, a ni loko loko rinsimu ri endliwa mi nga ri kona loko se mi ya mi ya ri tlanga mi mi ri twa loko va ku eh, se se ni fikile ni ri ndhawini ya se se hi ku ya hi n'wina mi tlhe mi swi vona swi leswiya se a swi va swi kha swi swi ni tsakisa ngopfu ku fana na tetato vo se si mi tha- thavini ku na rin'wana ra kona ra ku e a laha ku voni kahle u nga wu ni tlunya hi malayiti munhu se a lahle kahle so hina hi va hi kha hi picture ra munhu se a kha a chika bazini swa a mambele ka halahala ka ya nga ha ku tivi Eh. so lexi nga endla ku mi zama ku okay se ni lava ku ku ku phatluka ni va ni kha ni endla swa mina sayitini hi loko ka ku humeleleni mone ku mina kahle kahle a ni nga ri makungwini okay i lava nga endla ku swi va so i tatani baloyi Eh. swi ri vona va vuye va swi vona va ku munhu loyi i na nyiko okay e ivi va ni endlela album a ku ri 1993 yi te yi ta huma hi 94 okay e okay ivi se yi vheta yi va yi sukile e yi vhe yi va yi sukile ene futhi a ni swa ku na vito ra mina a wu nga tirhi rona a yi vitaniwa rito ra nsuku and diamond sisters okay e okay sungule hi 94 ku va va ni endlela album e e a ni swi tivi loko ku ri ku xivutiso lexi xa hlamuleka loko mi ri munhu wa xisati eh. mara mu mu ni xi vutisa ni twa ku swi endleka n'wina mi kha mi twa ku hambana tanihiloko mi ri munhu loyi a nga sungula khale ka ha tirha ti-base guitar eh. a ni kha ni yingisela album ya n'wina leya sweswi ni mm. twa yi tele ti-organ eh. i yini ku hambana ka ka music lowa wa base guitar na lowa ku tlanga hi ti-organ um ku hambana ka ka music wa ti-bass guitar mm. na music wa ti-organ mm. i loko mo cheka kahle mm. le ndzhaku leyi eh. loko va ku ku na dokodela thomas chauke ku na dokodela elias baloyi na doctor george maluleke mc mavasa vo tatana makhuvele hi ndlela yaleya vo tatana edishirinda hikuva mi twa bezane mi twa nkatara mi nge se za mi twa lead voice a mi swi tiva ku music lowu i wa mani mara sweswi hi mhaka ya ti-instrument ti-organ a ni mm. swi le ka ridimi yin'we a swa hambaniseki mi to twa voice ya munhu ku lowo leri risimu i rama ya eh. nkarhi wun'wana na voice mi yi twa eh. loko ni swi twa ve mani agnes leri va a hi ra vona eh, va swi vona se nkarhi lowu a swi hambaniseka kahle ngopfu okay mm.
so lexi nga endla ku se mi fika mi cinca mi pfumela leswa swa masiku lama ku nga va ku ri yini i mhaka ya ku hi famba na minkarhi okay, yeah. e, e, leswiya swa khale a swa ha ri ku tirheni mm. e, na futhi loko ho cheka kahleni mi ta tshama kwale ka music walowa khale wu ta va wu landzeleriwa hi vakhegula na vakhalabye eh. ene nkarhi leswi swa thekinoloji ya masiku lama a va ngheni a wu sapoteki helo hi ku na ti-cd na tikhaseta na ha fambi hi khome hi mavoko a swa ha ri ku tirheni that's why hi tibyele ku mo hi suka le ka leswiya hi ya ka leswa masiku lama okay eh.
ku tikeriwa loko mi nga tshama mi hlangana na kona ka music hi kwihi nge se ta ka album leya sweswi um Ku tikeriwa loku hi nga hlangana na kona hi loko ku fambe tikhampani oh, yeah. e loko ku fambe tikhampani mi khe mi swi tiva kahle na n'we ma swi tiva ku loko mi nyikiwe nyiko yo yimbelela mi nyikiwe nyiko mm. a mi nyikiwangi nyiko ya maketini mm. hi mhaka ku tikhampani a ti hi maketa loko se hi ya fane hi ya endla i ku hina hi hexe hi ti xavisela hi tiyimela heyi a ti vuyi a swi swa tika ya eh.
sweswo swi tika na loko ku ri ku mi kuma ku munhu a nge kumbexana i i thicara eh. exikolweni eh, hala tlhelo u endla music a nga na nkarhi wa ku yi ta famba kha deliver ti-cd i va a ri ntirhweni mm. so loko ku ri hava tikhampani swi va kha swi swi tisa ntshikelelo wun'wana wukulu mara lexi xi nga tshama xi mi olovela mi swi twa ku lexi hi xo xi xi nga kahle ngopfu hi timhaka ta music ku nga va ku ri yini mm, lexi nga tshama xi ni olovela eh. munhu ku sweswi vanhu vona swi ri ku oloveni okay. why because a ha ha teki cd hi famba hi khe hi xavisa mi kuma ku loko ni lava ku ni fanele ni va ni xaviseni tanihiloko ni vule ni ku tikhampani ti ti hi siyevisiwanini mm. a wu fane i i sweswi sweswi mhani ku sweswi ni nga release a hi fane hi famba hi lomu tirenkeni mm. hi fika hi chayisa vanhu va swi twisisa hi khe hi xavisa mm. e se lexi nga ku oloveni sweswi i mhaka ku ho nghena andzeni ka ti-online nghena ka ti-tiktok ka ti-whatsapp swi va swi khe swi olova okay e.
so album ya n'wina leyi um eh, maku yi humesaku yi vitaniwa yini yi na tinsimu tingani mi yi tirhi na vomani
album leyi na ha ku yi humesaku yi vitaniwa Mhani Agnes Baloyi vito ra album i Ha nghena ka va Maseve yi na tinsimu ta eight ivi yi va yi ri na two wa ti-remix album leya ni yi tirhe na mhani Sandlen. okay. na mulandzwa wa ndzumba okay. na e na manthandi n'wamagoda lava hi cinaka na vona okay. e so swi i yini ku hambana ka loko mi tirha na na vanhu va kha va mi hlavelela ne mm. eh, ku fana na manthandi for eh, example eh. and then na loko se mi tirha na na munhu loyi a nga xiyimbeleri ku fana na mansandle um ku hambana i mhaka ya ku manthandi i mucini okay. i muyimbeleri okay. wo fane i va lerisa ku yi endlisa leswi okay. se kasi ku loko i khe yi tirha na vo doctor sandlen mm. i mhaka ku hi voxe i ti-artist mm. loko no ta na marito man'wanyana mi kuma ku va swi twa ku hayi kona lamani ega va vulangi swona swi ndlisa leswi vona va ta na ha mini yin'wanyana mi kuma ku loko va fika va ta na yona lani mi kuma ku swi fika swi endla swona okay Eh. swa twisiseka swinene Mm. um marito ma n'wina ma wu hetelela e marito ya mina yo hetelela a ni ta ku eka vayingiseri hinkwenu hi kombela mi hi sapota okay e risimu leri ya mi nghena hi rona ka vamaseve e mi ta va mi ri ku hi sapoteni mi hi rhamba loko mi ri na mintirho ni ri karhi ni nga rivali ku khensa lava nga ni endla ku ni va mhanieki okay. ta sungula kwale ka dokodela elias baloyi na va khensa mm. ivi ni khensa lava hi nga endla kun'we albamu i milandzwa wa ndzumba dr sandland manthandi na vobuti easy mm. na khensa swinene ni nga rivali lava nga ni sapota hi swa le mandleni mm. hi Mister Dzongo ka Chavani mm. va kha va fambisana na va Dr Nana mm. and then ni khensa na team Luxent leyi nga endla ku hi hlangana hi tivana yini a ni nga ta va tiva va Mister Dzongo loko a nga ri team Luxent okay. okay. na khensa swinene swa twisiseka swinene i ncini xi nga va ku xi endla miza loko ku ri na munhu a nga mi pfuna mi endla risimu ro karhi mi n'wi appreciate hi rindzimi um no vona ku swi na matimba loko munhu a za a tiyimisela mm. ku tirha na wena yeah. i munhu ku Vanhu van'wanyana loko va fane va pfuna a va siyi swin'wani a tlhelo va ku ni siyela ku i mhani eg va nga bi hi dzi ni va ni vone ku pfuna ka vona va swi pfuna swi suka ndzeni ka timbilu ta vona se ni swi vona ku swa fanela ku munhu a swi appreciate-a okay xin'wani xa ku hetelela um Performance ya n'wina ya le xitejini mi tala ku cina swilo swa ku fana hambi mi hlayini xihundla xa kona ku nga va ku ri yini xihundla xa ko i practice okay eh ka practice-iwa swinene Yeah. ha practice mo ni mi byela ku ku te vo tala ngopfu va ku va hi joyina Yeah. ha Va va swi fika va twa. tsandzeka Yeah. mi kuma ku swi tsandza munhu a ku me ni ta swi kota ni ta swi kota loko va fika laha ku fika ku fanele ku practice-iwa munhu wa vabya wa tlela a nga swi koti yeah. se ha practice before sweswi album leyi ya ha ku humaka yi busy hi le ku practiceni yeah. wendani loko ku fanele ku ya phefemiwa minkarhi leyi n'wanyana hi tihlangana hi wa mune hi practice i that's why swilo swa hina swi swi fika swi va xi xin'we loko hi ri xitejini No ha khensa swinene ku va mi hi vhakacherile Manana Agnes Xikwembu a xi mi pfunji mi katekisa album ya n'wina yi kota ku ku ninginisa tiko yi mi endlela tigigi yi kota ku vanhu va yi xava ha khensa buti hi khensa swinene ya danke hi le ka g1 solimakamu channel channel leyi nga yi kulukumba misava hinkwayo hi seketeleni mi joyina membership channel ya hina yi kota ku kula inkomu